Hormatly watandaşlar, daýhanlaryň talaňçy, olary gula öwürmek üçin edilýän synanyşyklar barada ýurtdan wideo geldi. Doly görüň, laýk basyň, paýlaşyň, goldalyň. Başarsaňyz maňa maddy kömek ediň, türkmen halkynyň hemmesiniň arzyny diňläp başardygymyzdan meseleleri çözmek üçin. Milli howpsuzlyk ministrligi ýa-da ýörgünli ady MHM Liçne Gurbangulynyň özünden näme etseň et ýöne halky basyp sakla, arz aýtmaga ýol berme, ýalandan asuda asman, hemme zat gül ýaly atly halky aldamak propagandamyz bozulmasyn. Aktiwistleri başarsaň öldür, iň bolmanda agende ur diýip Buýruk alany üçin buýrugy artygy bile ýerine ýetirip, halky gaty agyr ezýär. Esasanam halkyň köp, ejiz we sada gatlagy daýhanlaryň gije-gündiz pagta, bugdaý, gögönüm ekip çörek bolçulygyny döredýänini bilselerem, olaryň ýerini elinden almak ýa-da alan girdejisine göz dikip, özleriçe salgyt toplap daýhanlary talaýarlar. Şeýle eden-etdilik bilen göreşmek aňyrda dursun, habar berip bilelikde göreşmäne gorkýan watandaşlarymyz siz häzirlikçe özüňizi gorasaňyzam, uzagyna Türkmenistanyň ýumrulmagyna goşant goşup otyrsyňyz. Şeýle-de türkmen halky dünýäň ýüzünde çym-pytrak bolup dagadyk gulçulyk edip ýörüs. Salowmaleýkim hormatly Arkadagly Serdarym men Daşoguz welaýatynyň Gowadag etrabynda ýaşaýan Kadyrow Uzakberdi bir müň dokuz ýüz segsen altynjy ýylda dogdum hormatly Arkadagly Serdarym men şu wideony çekmegimiň sebäbi men iki müň on altynjy ýylda özümiziň kolhozymyzda bir ýatan Bir ýeri bardy, hiç zat gögermän togaý zat basyp, çöp zat basyp ýatan ýerdi, ekiş ýeri däldi, rendem bir gury bir obanyň bir mal bakylýan ýeridi, şony obamyzyň başlygy başlygyndan arçyn, arçynyndan sorap, şo ýeri maňa ber, men şo ýeri tut ekeýin, şo ýeri açdyraýyn, bejerdeýin, o, bag ekeýin, tut ekeýin diýdim. Olam bolýa diýdi. Onsoň şo şertnama baglaşmaly diýdi. Onsoň bolýa diýdim, şertnama baglaşdym. Şötdürem iki müň on dokuzynjy ýyla çenli diýdi, sen diýdi çöri diýdi, bag tudy ekibilseň diýdi. Eki aga diýdi, ýöne bizden kömek ýok diýdi. Menem bolýa diýdim, aldym. Şo şeýlelikde şoňa bag ekdim. Şo gysgaça edip aýtsam, şoňa bag ekdim. Iki müň on dokuzynjy ýylam daýhan hojalyga paýlanmaly diýdi. Bolýa diýdi, daýhan hojalyga paýlananda şo eýelerine bermeli diýildi. Ýöne şo men baramda maňa Bermediler o ýerimi. Şo garjanyp tirkeş diýene beripdirler o howpsuzlykda iş imiş garjanyp tirkeş diýen. Onsoň şu tirkeş diýen geldi dany bu ýerler indi maňa degişli boldy sen diýdi bagy goýupsyň diýdi. Indi diýdi men özüm ylalaşýyn sen bilen zat indi ylalaşjak diýip ýarma ýar ekjek ýarma ýar ekýäs bagyň içini diýip şeýle şeýle diýip bolýa diýdim eksek ekel diýdim. Onsoň şeýdip ýarma ýar ekdi zat etdi iki müň ýigrimi üçünji ýyl hem gelip garjanyp tirkeş temelli howpsuzlykda işleýän diýip Şuny diýdi, Indi diýdi, sen mundan beýana şu ýeri ekjek bolsaň diýdi, maňa diýdi, ýylyna kyrk million pul töläp durýaň diýdi. Men aýtdym, Men saňa näme üçin tölemeli kyrk million puly? Muny Arkadagymyz öňki eýelerine, daýhanlaryň özüne bermeli. Şeýle şertnama baglaşylmaly diýip aýtdy diýdim. Men diýdim, Indi hökümete näme tölemeli bolsa, men hem töläp bileýin zat diýip, men özüm aljak, men saňa berjek däl, bagymam kyrk million pul hem berjek däl, bagymam berjek däl diýsem, indi häzirki wagtda men şo ekip ýetişdiren Ýüz düýp miweli bagym bar, emmesem sort bag, iki ýüz düýpden gowrak tudum bar, şonuň ýyh çyh diýýär maňa. Garjam tirkeş aýdýar. Özi Balkanda milli howpsuzlykda işleýänmiş. Şeýle diýýär, Men Türkmenistany çözýän diýýär. Maňa aýdýar, jaýym şu ýerde bir ýaşap oturan jaýym bar, kiçiräk üç gat, onyňam ýyh geň, bagyňam ýyh geň, tuduňam ýyh geň diýip dur. Hormatly Arkadagym, size özüňiz kömek edaňmasaňyz, maňa hiç kim kömek etmedi, bärde welaýata-dam bar kördüm, etraba-da bar kördüm. Olaram şo Garjanowlaryň gepini gepläp dur hemmesi. Indi olar oba gelip häzir adamam urup başladylar Garjanowlar. Oba siňdirýän diýýär, maňa aýdýar seň ýaly birkisini siňdirýän diýýär. Men Türkmenistany çözýän diýýär. Garjanow tirkeş aýdýar. Hormatly Arkadagym, ozal şo şoň şoň üçin janymyzdanam doýur goýberdi o bizleri. Hiç hili biziň ýagdaýymyzy hiç kimem biziň ýagdaýymyzy gelip soramaýdyr hiç hiç kimem. Ozal şoň üçin size wideo çekeýin diýip şu wideony size çekip otyryn hormatly Arkadagym özüňiz kömek edäm bolsaňyz bize. Bizde bäş ýüz sany kärendeçi bar, şu biziň obamyzda hemmesiniň ýerini alyp Garjanowylara berdi. Bäş ýüz kärendeçem hä şu wagt işsiz. Indi hiç edeýnisi işi ýok, zady ýok. Diňe bir adam gelip biziň müň gektar ýerimizi alyp, onam dört ýüz otuz gektaryň ýerine hasabyna eki, galan zadyny özi näme ekesi gelse ekip, şeýdip peýdalanyp otyr. Bizi horlap, şo şony ýaly etip durdy, wezipesinden peýdalanyp, Garjanow tirkeş. Milli howpsuzlykda işleýin diýip. Hormatly Arkadagymyz şuny özüňiz Bir kömek edan bolsaňyz başga bize kömek etjek adam ýok bärde hiç kim. Hiç kim biziň hal ahwalymyzy soramaý hiç kime. Hormatly arkadagym sizden haýyş şo garjan tirkeşiň ýerlerini ölçäp oba şo öňki halkyň ýerlerini özlerine özlerine şoň lişni ýerleri bar şo halkyň özlerine alyp berip bolýan bolsa özlerine berip bir halkyň halyny halyndan habar alar ýaly bir adam bize ugrat berseňiz hormatly arkadagym. Oba bizlerem bizlerem ýaşamaly. Oba bizem ogly gyzymyz bar, 4 sany çagam bar meňem. Hormatly arkadagym, işleýän ýerim ýok. Şo tut, şo tut, tut eksem pile saklaryn. Oba bag eksem miwesini sataryn diýip şeýdip şo niýet bilen ekdim. Hökümede menem peýdamy degdireýin diýdim, pile saklaýyn diýdim, bag ekeýin diýdim. Oba ekdim, ýetişdirdim. Indem ýedi-sekiz ýyl boldy şo baglaryma. Indem miwe berip, indi ýaňy bir agzym aş ýeten wagtym ýykjak diýýä şol zatdan. Biz ýykmana haky barmyka şoň? Tut indi, bagyny ýykmana haky barmy şo garjanlyklaryň? Men aýtdym, men ýykdyrmaýyn diýdim, sizler kimsiňiz diýdim. Arkadag bize tut ekmeli, bag ekmeli diýip dur diýdim. Bizlerem şoň üçin ekdik diýdim. Ýakyndadam diýdim telewizorda çykyş etdi diýdim, bir ýarym, bir ýarym million diýip miweli, miweli agaç ekmeli, tut ekmeli diýip aýtdy diýdim. Şo sizler diýdim. Prezidente garşymysyňyz sizler arkadaga garşymyň diýsem özüm çözýän diýýä. Garjanow Aşyrgeldi aýdy atasy Garjanow tirkeşiň atasy Garjanow Aşyrgeldi diýen ýaşuly bar. Şol aýdy oglum çözüp otyr hemme zady diýýä. Özüm bilerin diýýä maňa aýdy ýykýan şo seň bagyňam ýykýan tutgyňam ýykýan diýýä maňa. Şon şon ýaly diýýä men o ýere on ýyl emgek etdim iýmedim içmedim oba geýmedim diňe tut şo tudy ýetişdirdim bag ýetişdirdim şo ýerden hormatly arkadagym Indi men on ýylky zähmetimi olar gelip bir günde ýykyp gitjek bolýarlar. Şol meniň baglarymy, tutlarymy ýykyp aýyrjak bolýar, sürýen diýen maňa diýýär. Şol adam on bäş, ýigrimi sany traktory bar özi ýaly. Garjant Tirkeş diýenem segsen bäşinji ýyl oglan ekeni. Şol milli howpsuzlykda işleýän diýip, men aýtdym, sen on bäş traktoryň bar diýdim, bäş-alty sany maşynyň bar diýdim, kimi gorkuzyp aldyň diýdim, bizlerem şeýdip gorkuzjak bolup ýörmüň diýdim. Men-ä, men-ä senden gorkmaýan diýdim, men nirä barmaly bolsa barýan, ýöne bagymam ýykdyryn men saňa. Hawa, jaýymam ýykdyr men diýdim. Menem Arkadaga barýan diýdim. Arkadaga ýüzlenýän diýdim. Haýyşt, haýyştnama goýberýän diýdim Arkadagyma diýdim. Menem edýän diýdim o zatlary diýdim indi diýdim. Şoň bilen erjeşip, Aý, nirä barsaň bar, men ýykýan şu ýerin, men şu ýer üçin, şu ýere döwletnamam bar, zadym bar diýýä. Ýöne onuň dört ýüz otuz gektar ýeri bar. O dört otuz gektar ýerden wiçni ýene dört ýüz gektar ýeri bar. Olary hiç kim endem hiç kim çaradym gören ýok olara ýerlerinem ölçän ýok hiç kim olaryň. Olary sen näme ekip ýörseňem diýip aýdýan adam ýok. Şon ýaly edesi gelen zady edip ýör hormatly arkadagym özüň bize bir kömek etmeseňiz başga hiç kim bize kömek eden ýok. Diňe şolaryň kepini kepläp durlar hemmesem. Şu komitet bolan sebäplimi onam bilmeýs. Men näme üçin daýhanlara köp üns berýän? Sebäbi şolar köpräk önüm öndürse, ýurt daşyndan dollarda alynýan önüme bolan bagymlylyk azalýar. Daşary ýurtdan gelýän önümi azaltmaly, sebäbi gymmat gelýär. Häzir daýhanlarymyz köp arzan önüm öndürip, satyp baýasa, ulanylman ýatan ýerleräm özleşdirip ulanmana başlar. Iş ýerler köpeler. Belki ýat ýurtlarda işleýänlere-de Türkmenistana dolanmana mümkinçilik bolar. Şonuň üçin agzybir bolup daýhanlaryň hakyny goralyň. Watan habarlaryny görseňiz Gurbanguly diwersifikasiýa etmeli diýip kän aýdýandyr. Diwersifikasiýa diýmek, dollarda gelýän önüme ýa-da nebit-gazdan gelýän pula çakdan aşa baglylygy azaltmak diýmek. Şolar bolmasa ýaşap bilemok diýip oturmaly däl. Ýöne bu haramzadalaryň edýän işi diňe telewizorda galýar. Meýdanda ýok. Sag boluň.